Kembera Erebî, projeya nijadperestane ya ku sê milyon donum da ber xwe û demografiya Rojavayê Kurdistanê ji hev xist. Sedsala bîstan, neheqiya herî mezin a ku li Kurdên Rojavayê Kurdistanê hat kirin, lêkirina Kembera Erebî bû. Seba vê projeyê, Bi milyonên doniman ji erdên Kurdan hatin vegirtin û sîmayên herêmê bi carekê ve hatin guherîn. Ev proje wekî mezintirîn proseya guherîna demografî ya li hember Kurdên Cizîrê di sed sala bîstan de tê zanîn. Destpêka çîrokê. Sala hezar û neh sed û pêncî û duyan Hikûmeta Sûriyayê biryarnameya sed û nût û siyan belav kir. Li gorî vê biryarnameyê, Her çi zeviyên çandiniyê yên sînorî ne, nabê ku li ser navê milkdarên xwe bêne qeydkirin. Her wiha, çê nabê di wan zeviyan de projeyên çandinî û pîşesaziyê bêne durustkirin. Îcar, derbajê Kambaxtir ew bû, wekî hikûmeta Sûriyeyê Sala hezar û neh sed û şêst û çar an qanûna heftê û pêncem derxist ku tê de tevaya parêzgeha Hesîçayê ya bi giranî kurdnişîn wekî herêmeke sînorî hat naskirin. Paşê, ev serê rejîma Sûriyayê Mihemed Taleb Hilal, Duwazdeh çiriya paşîn a hezar û neh sed û şêst û sî an li dor rewşa herêma Cizîrê lêkolînek belav kir. Di wê lêkolîna xwe de Hilal ji rejîmê daxwaz dike wekî mirovên Ereb li wan herêmên sînorî yên kurdnişîn bêne bi cih kirin, qe ne çavdêriyê li kurdan bikin heta go kurd ji wan herêman bêne bi der kirin. Di kongreyê xwe yê sêyem de ku sala hezar û neh sed û şêst û şeş an hat lidarxistin, Partiya Be'sê xwe da ber pêşinyazên Hilal û ev biryarahan wergirt. Herêmên li ser sînorên Sûriya û Tirkiyeyê bi dirêjahiya sê sed û pêncî kîlometreyî û kûrahiya pazdeh kîlometreyan divê wekî milkê dewletê bêne zanîn û desteserkirin. Di kongreyê xwe yê pêncem de jî ku gulana hezar û neh sed û heftê û yekê hat lidarxistin, Partiya Be'sê dîsa amaje bi desteserkirina van erdan kir û piştrast kir ku ew ê biryara xwe bibe serî. Bi cihanîna biryarê. Serkirdayetiya Partiya Be'sê Bîst û çarê Hezêrana hezar û neh sed û heftê û çaran Biryarnameya pênc sed û bîst û yekem derxist. Li gorî vê biryarnameyê, ew erebên parêzgeha Reqayê ku mal û milkê wan li ber bendava Feratê ketibû, divê ji bo herêmên sînorî yên kurdnişîn bêne veguhaztin. Rejîmê biryara xwe bi cih kir û di bihara hezar û neh sed û heftê û pêncan de ev pirose, bi temamî bir serî. Di encama vê plana qirêj de ji herêma Dêrikê heta bi Serêkaniyê bi dirêjahiya du sed û heftê û pênc kîlometreyan û kûrahiya pazdeh kîlometreyan, sê milyon donim ji erdên Kurdan hatin desteserkirin û li wan malbatên Ereb hatin belavkirin. Tevaya wan zeviyên desteserkirî di tixûbên xeta dehan de ye. Heta ku wekî herêma herî bi ber û bi kêr hatî ji bo çandiniyê tê naskirin. Guhertina demografî Seba desteserkirina van zeviyên çandiniyê, sê sed û pêncî gundên Kurdan ku sed û pêncî hezar Kurd lê dijiyan, zerermend bûn. Pê re jî, rûdêmên herêmê bi carekê ve hatin guherîn û li wê herêma bi temamî kurdnişîn xetteke erebî hat kişandin. Lewre çar hezar malbatên ereb li wê herêmê hatin bicihkirin û sî û neh gund ji wan re hatin lêkirin, duwazdeh gund li Qamişloyê, duwazdeh li Dêrikê û pazdeh jî li Serêkaniyê. Balkêşe ku rûbera wan erdên desteserkirî ji rûbera welatê Behreynê bi xwe jî mezintir e. Îsal salvegera çil û heştan a bi cih anîna Kembera Erebî ye û hîna jî ev pirs li dar û bêçare ye. Bi baweriya te, ev doza han çawa dikarê bê çareserkirin û Kurdên zerermend dê çawa bêne qerebûkirin?